nyaya yekupromotwa kwamwana wavamunangagwa uyo shoni munangagwa achiswa iye lieutenancy kena utoona sisi kuti younza kutaurika zvakare munyaya dzematongerwo enyika nezuro valovemore madhuku vakachallenjawo uh, kupromotwa uku vachiti iko uh, ndezvepa chavo kugadzana sefamily izvo zvifanire kunge zvinge zvichiitwa nemutungamiri hanzi dai vakasarudzawo edha kana ofisi yavice president kuti inge ichipromota kwete kuti iwe mubereki wopromota mwana wako right saka ndo zvimwe zvezvimwe zvaishorwawo navalove mo madhuko asi pana patoona isiri kuti ofisi yavamunangagwa yotuma george charamba kuti ange achidefenda uh, panyaya iyi VaLovemore Madhuku vanoshorwawo zvichinzi izvo uh, vakakanganisa kunzwa pachiitiko ichi uyezve vakakanganisa kuona pachiitiko ichi mutungamiri hanzi ndiye ane mvumo yekupromota kana pachida kupromota kuarmy uko ndo mashoko ari kubudiswawo nava Ah, George Charamba vachiedzawo kudestroyer Love More Madhuku over Mnangagwa Sun Promotion. Right, saka ndo nyaya yacho yatinayo zvakare futi pano pakaguve news patinotandara tichipanana nhau dzinenge dzichiitika mukati menyika yeZimbabwe. Avo tinotenda nekusapota kwamuri kuita YouTube channel. Yes, special thanks for support YouTube channel. Don't forget to subscribe, like and share kuitira kuti mugare mune maupdate enhau dzese dzakakwana. change chifamba tese kubva mwedzi uno uchatanga kusvika mwedzi upere sezvo ariwo matelevhizheni atasarwa tinawo mukati menyika yezimbabwe ataitemba matelevhizheni enyika abudise nhau zvizere vane dzavo dzavanobudisa vakasefa uyezvewo vachipembedza kana kuti kukurudzira mutungamiri kuti aramba ari pachigaro saka ndomamirira zvakaita inside zimbabwe zanupf and army barracks explode Cham, uh, charamba destroys madhuku over mnangagwa sun promotion hanzi love more madhuku makakanganisa kunzwa kana kuti makakanganisa kuona mutungamiri ndiye ane mvumo yekupromota kumilitary uko hazvinei kuti mwana wake arimo imomo ndiye ane mvumo yekupromota ndozviri kutaurwa izvo navacharamba asi valove more madhuku vakabudisawo pachena vakati inini semaziviro andinoitawo sezvo ndiri constitutional lawyer, lawyer ndinoti inini Zvakaitwa izvi pakakanganisika. Kana iwe uchiziva kuti mwana wako ari kumilitary uko, hazvizorakidze picture yakanaka kuuya uchipromota zvakare futi mwana wako vanhu vanoona sekunge muri kungogadzana dai makapa kana ofisi yavice president kuti gadzai

division within ZANU-PF telling what began as a legal dispute into a full blown political showdown right saka ndo pane nyaya yacho ipapo e, saka zviri kunzi izvozvo najo charamba iwo madhuku gara pasi vakakanganisa kunzwa kana kukanganisa kuona eh, hapana e, kumboiswa favoritism kana kumbunyikidzwa kweofisi apa ndo zvitori pamutemo Mutungamiri ane mvumo yekupromota kumilitary hazvinei kuti uh, kune mwana wake kana kuti chero mwana wake achida kupromotwa ari one anopromotwa ndo zviri kutaurwawo navageorge charamba asi imi munoti kudii ngativanesane through comment section about nyaya yepromotion yakapiwa mwana wavamunangagwa saka ari kunzi iye ane 16 years so far ari mumilitary endewo zveshuwa pari kubva patenderedzwa mufananidzo yakudhara tiri kuona isusu achitogadzwawo na the late robert mugabe saka zveshuwa anga agara ari kumilitary asi apa apiwa chigaro chekubva kumajor achiiswawo iwa lieutenancy colonel right saka tichibva ipapo vanenge vaakupindawo kumagenerals vanenge vageneral uh, ah, muzimbabwe defense forces munoti kudii ngationesane through comment section ndoimwe nyaya yanga takatakura tiripo pano pakaguvi news